पूरा तोरी भीज गेलै पानि पड़ै छलै घरमे नहि छलियै आब के धरतै तोरी अपने एलियै भीज गेलै सभटा धरऽ पड़तै पूरा तोरी ई सब करियै झाँपहो पड़तै पानि बड़ झटकै है लेकिन ओते कहू पानि आयल गा झटका मारे है पूरा तोरी भीज जेतै लै छै पूरा तोरी हमर भीज गेलै कोइ नहि करे धरे वाला असगर छियै कतऽ कतऽ करबै नहि करबै

बैठू दीदी केना छै समाचार क ठीके हाल है समाचार। अपन हमर तो ठीके अहाँके केहन है की कहबा हमरा त बड़ा टेंशन कथी के टेंशन भऽ गेल नैहरो गेलिए ओतऽ कहैत रहे नहि जो नहि जो आ की कान की कहाँ सुनलिए बुझलिए शंखा लगल कनि हमरा मनमे की तऽ हम चलि आबैत रहलिए एकटा हमर भतीजो रहे बाहर जायवला तो छोड़ के चले लिए छोड़ के चलि एलियै हमू कहे ला कहे छलिए दीदी होते तो कहबे दीदी के टेंशन हेते भेलक? कहू कि नहीं कहू अब अहाँ के टेंशन हैत झगड़ा हैत तो हमरो एकदम टेंशन हेते एमे तो भऽ कनिए जाए कह ने कहे में कोन पैसा लगे छै कोनो? लेकिन सब बुढ़वा के देखे छली लेकिन हाँ। अहाँ बुढ़वा जाकी ककरो नहीं देखली की भेलै? अहाँ के बुढ़वा कथी कहू कहल नहीं जाए केन अब ओतबे से कहली तो पूरा बात बुझलियो ना नहि कहलक केहन भए गेला केहन भए गेल है? अहाँके बुढ़बा लेकिन नहि समरत दीदी बिगड़ि गेल करबै से कह आब अहाँके घरो नाश भऽ गेल बेटा पुतहु सब बुढ़बा एहन भेल तऽ अहूँके दुख पड़त कहिया एलियै दीदी आइए एलियै दुइ घंटा अयला भेलै हन। तऽ केना की अइ समाचार गाँवके आओर सब बड़ बढ़िया बड़ सुंदर आ ओतऽ मम्मी बाबू आरके सब ठीक छलै सब ठीके ने भने लेकिन चलि गेली ने अब की करबै आज ट्रेन टा ओतऽ रहबै एने घर दुआर मुल्कक काज टा से तऽ घर के काम रहबे करे लेकिन चलि गेली बढ़िया केली से और हमर घर के हाल समाचार अहाँ घर के हाल समाचार कथी कहू चलि गेलियै तऽ केना की और सब तऽ ठीके छलै लेकिन हाँ। एकेटा बात ई है एक दोसरो बुढ़वा के देखे छियै अहूँ बुढ़वा के देखे छियै तऽ एकदम की कहू कहल नहीं जाय है केहन बात तेहन बात है अब कथी कहू एहिमे। कहत आब हम केना करब आब केना करबै आब ओकरा तऽ केना करबै लेकिन ई बुढ़बाके हमरा लेकिन व्यवहार नहि बढ़िआँ लगै है दोसर बुढ़बाके देखै छियै लेकिन ई बुढ़बाके देखै छियै से व्यवहार हमरा नहि ठीक लगै है आब एहिमे तऽ अहाँ केना करबै से तऽ अहाँ बुझबै की कहबै ओकरा हम कनिया बूढ़ माब कह

सब ठीके छै हमरा नैहरा में आब एहिठिना एलियै बोले ल ई जे- भात और खेलिए बा हँ खाना खेली तो एलिए तो बुढ़वा भेटल दीदी घर में भेटलै कनिया बुझल बैग ला के एलियै ने आन बेरा आबियै तऽ बड़ी खुशी से आबै क्या बात ढक ढक आबै छै धा धाले वने सही एलै हमरा पर ए, आइ काल्हि बुढ़वा छल कनी दोसरो अथी में ताहि दुआरे व्यस्त रहै छै हाँ व्यस्त रहै छल अहाँ छोड़ि कऽ बुढ़बाक चलि जाइ छियै गाम भनसा भात करै लए ओकरा दी करै छै खिबै लए तऽ दोसरो तै तै कऽ आनैत रहै आ कते लोक आओर आबैत रहै आनै रहै छै बड़ा जाइत रहै आ से बड भीड़ रहै छै हमरा घरमे बड भीड़ रहै छै तऽ हमहूँ कहै छलियै दीदिये के गलती दीदी छोड़ के चलि जाइ हे आब कम नहिरो ने जाइए माय बूढ़ भतीजा भतीज पुतो गेलियै देखै लए बहुत दिन से नहि गेल रही तो जाए छे तुरंते नहीं चला बोलो ई बुढ़वा ओना ओना करे है दोसर बुढ़वा रे ना कहाँ करे है अहाँ के बुढ़वा बात रे ना करे है कुछो नहीं कहे छे अहाँ बुढ़वा के कहै छै तऽ मारैए लए दौड़ै छै हमरा मारे है तो ओकरा छोड़ दे छे ताहि दुआरे उ बुढ़वा ओना करे है मारे है नहीं तो अहाँ नहीं डराओ की ओकरा सैते लागी अहाँ नहीं डराओ जब एहन बिगड़ गेले तो ओकरा तो सैते पड़ते ने कनिया बड़ टेंशन भए गेल हमरा। टेंशन वाला बाते छियै टेंशन नहि हैत एना एना जे करै छै कह तऽ लोग नीक कहतै कर कुटुम्ब दूटा लोग नीक कहतै कोइ केना के नीक कह हँ? ई बुढ़वा लोग बूढ़ होइ छै तऽ कनी अस्थिर होइ छै नीक नीचा मे आइ छै ई बुढ़वा तऽ बुढ़वा इनरवा वाली की कहै छलै जे बाड़ी झाड़ी में जा कऽ फोन करैत रहै छै फोटो देखैत रहै छै हमहूँ आर देखै छली की तोरो आरके देखै हँ, छलै हमरो आर देखै छली फोन पर। कते लोग देखना हेतै कते न बहुते आ लोग एको बाजी कहत। असगरे बुढ़वा नहि रहै छल दू तीन दू टा चारि टा लोक ओकरा हरदम रहै छल हमरा घर मे हँ घर्रा केने रहे हमरा घर मे आ हम आर जाइ छलियै तऽ कहते के छ के छ भित्री नहि आ जा दै छलै मुँहे पर से हमरा आर के कोनो काम रहै, नहि ह दीदी तू घुरा दै छल आब ओना केलास कुछो ने हैत ई बुढ़बा के कहियो झगड़ा लड़ाई करियो बुढ़बा के तब नीक हैत एना छोड़ि देबै ई बुढ़बा तऽ और सब नहि जायत आब बेसी एकरा कोन उपाय करबै कनी एकरा खेनाइ पिनाइ चाय ताय में सब में एकरा कमीशन कम करबै हँ खाइयो ने दियौ काल्हि जे हमरा घर में पुतोह हेतै तऽ की की कहत कहतै? कहियौ तऽ हँसी वाला नीक बात वला बात छै? तऽ ना हेतै नीक नहि नीक कोइ नीक कहतै पुतौह केना के आओत आब कतौ से बरतुआ रहतै तऽ कहतै लड़का के बाप एहन ही तऽ ओ घर तऽ बिगेड़ पहिले से खराब है तऽ ओ केना के पुतौह लोबे घर में पहिने बड़ नीक रहै पहिले बड़ नीक छल आब बड़ अथी भऽ गेल ई बुढ़वा के आब की करबै आब भनसा करै छियै ने खेल दए देब अहाँ कनि कनि दूर चलि जायब कत- ककरो घरमे हमरे आरके घरमे आबि कऽ कनि देर बैठ रहब तब ई बुढ़वा के देखब केना केना करे है एकरा से तब ओकरा भनसा अथी भात करबै, सब हँ। करेबै घ- अंगना में काम में फसेने रहबै काम में भूले ना रहबे कतौ नहीं जेबे हाँ, अहाँ- आब देखिए हमरा घर में के अहाँ आवे एनी सुनू ने कथी कहै छी ओहि बुढ़वा के हमरा आरके नाम कथी ले कहबै नहि, हमरा नहि आरके कहबै। झग- झगड़ा करतै गारि पड़तै घिना अहाँ देबै। अपने नुका जायब एक दिन दू दिन आ तब अपने बुढ़वा के चालि देखबै ने तऽ अपने कहब तब तऽ नहि ने कहत लोक हमरा एकर कहलकै। सीआईडी करबे हम हाँ। एकरा काम में कब जाना रहबे एकरा पीठी पर हम हाँ। हर समय एकरा पर हम नजर के एकरा पर नजर राखने रहब अहाँ छिटक जायब कनिया रहब लगे मे

करी बात है लोग बुढ़बे कहते कतऽ कर बुढ़वा बिगड़ि गेलै हम जाइ छियै कनिया बोले हमरा बड़ टेंशन भए गेलै घरमे आब टेंशन नहीं करू देखियो आब ओहि कन्ना के अथी हेतै से करू हम जाइ छियै बुझलह ले जाओ कथी करबै तऽ आब अपना घरमे जाए पड़त काम धंधा देखब बुढ़बो कनि समझाइए के राखब की करबै आब? मगर एकरा हमे आब नजर पर चढ़ेने रहबै बुढ़वा के लेकिन चढ़बा करबै की हम

देखी देखियो बुढ़िया के। केहन भल बुढ़िया आब बुढ़िया के तऽ आब एकदम हेतै नीचा ऊपर सुझे हँ, कि आब भने। हम ओते फैशन करै छी तैयो बुढ़बा छोड़ि देलक छोड़ि देलक भने एहि बेर लुच्ची ओते नहि मोजरल छै बुझाइए समय नहि भेल छै कनि आओर बढ़तै तऽ मोजरतै ओहि बेर छलै मोजरल दस बारह टा छलै फड़ल आ धियापुता काँचेमे आबि कऽ तोड़ि लेलकै एहि बेर मच्छरदारी लगा कऽ राखबै अहाँ एतऽ मोजरल छै कनि चल नहि कोनो बात अच्छा भऽ जेतै अच्छा सोंगरो लगा देने छै झुकि जाइत रहै छै गाछ वृक्ष बाबा बाबा एते मेहनत से लगौने छी बाप रे बाप बर्तनो माजि लेबै आब कनी देर में हौ तोरा दिया कथी कहै छल बुढ़िया से समझल हँ बड़ से फायर घर में छै बुढ़िया घर में छै ओतऽ आबऽ बैठल कहै छियै ओतऽ आबऽ बैठ अथी रे से बजै हम नीचे में बैठे छियै ठीक छै हँ बुढ़िया तोरा दिया ओहि नरवा लियै जे तते फाड़ि भेल है नरवा लियै और अथी कर बुढ़िया सोझे फाड़ि भेल है गुरमिंटी करे हाँ, है गुरमिटी सोझे छल गुरमिटी भेल आरो तोरी के मतलब कथी हमरा दिया बजे जाइ हाँ छलै तोरा ने? दिया बजे छल से फोन करे अथी करे से बजे छल बौआ तू देखली हमरा कहियो फोन हम करे कहियो नहि देखलियै कहै कहत छल झूठ बजे आगि हाँ। लगबै छै ने हाँ से कम फाइल भेल है बुढ़िया से कम मर जाए कम अथी करी है अथी में आरो तोरी के मतलब ई सब काम नहीं भेटे छे मौगी सब के तब मतलब हमरा विरुद्ध में मीटिंग कर हाँ, चार पांच टा मौगी छल बैठल तब बुढ़िया अपना एक से देख ली हां देख लिए हम तो अपना कान से सुन ले सुन लिए कि कथी कथी बजे छल के ये अच्छे हम बजे वाला नहीं हसे हम तेन बात कहे छल से आरो तोरी के तेहन तेहन बात हाँ। बाप रे बा मतलब हमरा विरुद्ध में बड़का आंदोलन करे वाला हाँ, छै बड़का छलै विरोध करने तते बड़का हाँ तू कनी बड़- बुढ़िया से कनी बैचो करैया कैला गेल छले ओकर अंगना नहीं हमरा काम छै तऽ अंगना बाटे गेलियै ने तऽ देखलियै ओकरा कोइ- नहीं रुकले कनी सुन लेता नहीं रुकलियै आब आब मौगी आर के गप गप आज मीटिंग होइ छलै तऽ हम केना रुकतियै हाँ ठीके केला बौआ नहीं तो शंका करे लगे छै नहीं बुझले

चोट मरद जे है गति करबह तब की हाँ हाँ मरद छै कि देख हाँ। लेबै केहन केहन बुढ़िया के बुझली कि नहि देख लेबै हम कतनो गुरमिनटी करो आ भरि गाम पर जोर से बजबै तऽ सुनि लेतै कहली हँ हाँ। कतनो भरि गाम के मौगी सब सिखाबो पढ़ाबो हाँ। लेकिन ओकरा हम नहि सकऽ देबै चूना लगा के बुझली कि नहि आय रौ मरद होइ छै ने बलगर हाँ, मर- मौगी कतनु कूदै के लौ तऽ कुदखैत रहतै खेनाइ पिनाइ बंद कर देबै ने तऽ अपने मन अपने सिद्ध ठीक भऽ भऽ जेतै हाँ, अपने ठीक भऽ जेतै ताहिमे हरदम भाइये बाप के गप करैत रहै छै भोरे एलै हाँ। एक बेर भऽ गेलै झगड़ा हम निकलि गेलियै घर से बुझला कि नहि निकलब तऽ आओर दाब तक की नहि निकलैके चाही तोरा हौ। नहि निकलियै नहि नहि निकलैके चाही ताहिमे नहि देखी बौआ तू हमर सच्चा बौआ छह बुझला कि दुख सुखमे साथ दै छह भन्ने कहला नहि तऽ घर जैतियै कोन ठीक लाठी ताठी तैयार पारि कऽ राखने धऽ दैतियै तऽ डाँर सरका दैतियै चुना लगा कऽ भन्ने कहि देला तो तोरा द्वारे हम कहि देलियै हम कहलियै बुढ़वा अबल दुबल है ताहि दुआरे कहि देलियै तोरा हम। ना अब्बल दुबल तऽ नहि छै जमाना के पहलमान छै चुना लगा कऽ लेकिन बूढ़ पुरान आ देह के- बूढ़ नहि गिनती हेतऽ ने हाँ, आब हिल आब जाइ छै कनी देह हाँ। भने हे साँझ में चलिहे अथी पिया देबू बुझले कि नहि? कहले हँ चलिहे ओकर दोकान पर हेतै पिया देबू हेतै। खिया देबो हेतै। कुछो कोई बजौ नहि हम बेसी नहि सुनलिहे। खेबो हमरा फेनो घर में हमरा कनिया की झगड़ा करते हमरा कमे समय पी- पिया दिया हमरा अच्छा ठीक नहि तू जे एनाहिते की की के के बजै सुनैत रहिए बुझले कि लेकिन हेतै। कतौ नहि बजिहे हेतै। हमरे कहिए बुझले कि नहि हेतै। हँ एनाहिते नहि ठीक छै सब छै बौआ कहै छै तू बुढ़बा एहन छ ओहन छ कह तऽ कोनो गलती काम करै छी हम नहि नहि नहि तोरा गलती नहि करे पर पंचायत में तू सकते जनहार आदमी छ चाहे तऽ कहै तऽ कनि लील दलहा धोती पहन लेलियै कनि चश्मा पहन लेलियै तऽ कोनो गलती केलियै हम कोनो गलती नहि इएह लए बुढ़िया कहै छै बौआ से तू बेसी हीरो पानी करऽ लगल हा बूढ़ में चूना लगा कऽ हम हीरो पानी करै छै बौआ नहि नहि नहि करै कहै तऽ हे तू हरदम साथ रहिए हमर बुझलक कि नहि हँ। बुढ़िया खिसियाल छलै रौ बड़ खिसियाल हौ बाप छौ जे फाइल भेल हौ बुढ़िया जाके तुरंते हम घर में कड़ुआ तेल लगा देबै लगा लेबै देह मारबो करतै नहि तऽ पिछड़ि जेतै जे मर जहे गति कर कड़ुआ तेल तऽ डर नहि भेल नहि मर तऽ मरदे छै तब नहि बुझै छी कोन ठीक धोखा धाकी से लेके तऽ कड़ुआ तेल लगा लेबै ने देह में हाँ। तऽ मारबो करतै तऽ एकर हाथ पिछड़ि जेतै ए। नहि ककरो कहै ई बात छै घरमे एना ओनी भेलैया आ ये एलैया आ खटाउस जकाँ बजै छलै अच्छा ठीक है मरद जकाँ रहबै बुझल कि नहि हाँ हमहूँ साथ देबो तोरा हाँ हाँ चल तऽ कनी देख लै छियै जा ना तू हमरा हमर नाम नहीं कहे फेन नहीं, नहीं, नहीं हमर कहब। नाम नहीं कहे फेन हमरा झगड़ा करता हमरा यहाँ ठीक है नहि कहबै मरद जकाँ रहबै कि नहि हाँ बौआ कनिको हमर आवाज सुनिहे कानै के हाँ। दौड़ते चल हेतै हम आबिहे। एबो हम हेतै हेत आइ तऽ हम एकरा हम सिद्ध कऽ देबै कतऽ गेलै पिटना आ जतऽ भेटो एहि लऽ कऽ हम सिद्ध करब अपना बचैके लेल तऽ सुरक्षा चाही ने जाइ छी आइ हम एकरा हम ठीक करै छी चूना लगाके भरि गाम गपस्ती

तऽ हम डर तऽ हमरो होइए लेकिन तेल लगा लेने छी पिटना लऽ लेने छी पिटना हमरा जे किछो केलकै पिटना लऽ के हम सोझ करबै दे हम कहि देलियै या रुकै कनि हमरा आइ हमरा चिन्हलकै नहि चुनालालके नहि छी चिन्हने छै चुना लगा कऽ आइ हम घरमे नहि टिकै छै एकरा जी कथी पकड़ी पढ़े आबै छ हम किछो पढ़बै तोरा कोन मतलब तू कतऽ गेल छलै घरमे छलै तोहरा बुझ लेलियो हम तोहर कान के भरे छौ सब बुझे छ हम अगर जानी जाने छी सब कुछ तहूँ की करे छ से हमहूँ बुझे छे बुझबे त की कर लेबे क के देखाबे आ तू की करे छे त हम तोरा की बुझे छ हम नहीं बुझे छिए आय तू हे खाली पढ़ल छ गपास्टिंग करे छ मीटिंग करत रहे छे हमहू बुझै छी सब घर में खेला लगा देबो आब हम खेला हमहू घर में खेला लगा देबो तोरा भूतन हमहूँ। नहीं हेतौ हम लगोबे खेला हम देखै छी आइ हम ई लौलियै ई तऽ की करबह तू लाभ लह तऽ की कुछो करबह? करबै नहि कुछो करबै तू कनिया बेसी बजही तऽ तब हम कथी करबै लके से तू बुझि लेबही अपने मने चुना लगा कऽ तू की करै छह से हम बुझै छियै ने

हसर हँ हसेरी आबै छलै कानमे भरि देने छौ लोक सब तब तऽ बजबै ने लोग ना कोई भरना छै हमरा का हँ तू अगर जानी जानै छै हे तोरा ने हम पिटना लके सोझ केलियो तऽ हमर नाम ने चुनाला चुना लगा के तोहर कान हम बंद करबो एके पिटना में कान में भर भरि देने छौ से एके पिटना में हम निकालि देबो बुझले कि तोहर मति जे भरंड भेल छै ई पिटना जे हमरा देखबै छ कहियो पिटना तो हमरा देखबै छला कहियो हाँ? नहीं देखबै छली तोरे करनी से देखबऽ पड़े हमरा देखबै के मन छलै आय तोहर मन पवन घुरि गेल हम नहि बुझै छ तोरे घुरि गेल हमरा हमर पिटना लगतो है, हमरा से से कहि दै छ लगतै तऽ वएह ले लौनी छै लगोबै आ पिटना हमरा तऽ हाथ हौआ ये केकरा पर दऽ दिए कहि के चूना लगा के बुझले कि नहि जमान में तो पिटने ने हमरा देखबै छल आ बूढ़ भेलिए हमें तो तू पिटना देखबै छ हमें हमरा बुझै छ जवान में तू बलगर छला हम कनी कमजोर छली लेकिन तू आब आब हम बड़ बौकार भए गेले तब घर में हसेरी ढुकबैया की तोहर बाप ढुकबै छौ हसेरी मीटिंग घर में मीटिंग सिटी मीटिंग हम करै छै कि के करै छै से त गांव में समाज बुझै छै घर में बैठा ले छले लोका मीटिंग सिटी हां लोका एकदम हौसा मजा हम नहि बुझै छियै तोहर बाप हौसा मजाक करै छौ हम नहि बुझै छै कि घो- दोसर के अंगना अंगना जाइ छै मीटिंग करे ले नाश भए गेल तू घर में नाश भए गेल तोहर बाप नाश भेलो पिटना कन छीन के हम धए देबा पिटना हमरा तामस उठे तू पिटना छीन के हमरा देबी एकदम हमर मगज गरम भए गेल छी हमरो गरम भऽ गेल छै फटि जेतै हमर मगज बुझली कि नहि? हट जो हमरा गाड़ी से फेंक देबै लाठी ताठी तोरे बाप के हम फेंकबो फेंके वाला बात कहले तऽ हम थुरिया देबो हमरा तू आज परीक्षा फोड़ दा आ कि चूर दा हम उहे ने छोड़बा तोरा हम ले की तू करे नहीं छे? छोड़बी नहीं रुक रुक तोरा हमरा तामस चढ़ा दे चढ़बा दे कनी रुक तोरा हमरा आ तामस एको पिटना लगतै आ सौसे गाम गदा करबै लोग के हम जमा करबै एक दा जोहन कोई बुझना तो सो बात हाँ, तू के- को- तू की- की कहना तू के- छौ? तू केकर अंगना खाली करला से जानकारी नहीं छै ककरो है सब अगना जाके गुरमिंटी करे छे तू आ सब कान भरे छी जो बुढ़वा यहन छै ओहन छै एकरा लाबै छौ ओकरा लाबै छौ हम नहीं बुझे छिए गे लोग आबै छै तब कहै छै लोग की आबै नहि छै एते टा कहाँ कहै छलै लोग एते दिना तू नहीं जाय छली दोसर के अगना में तू नहीं सुनै छली दोसर बात दोसर के बात ताहि दुआरे नहि कहै छलौ आइ काल्हि तू बड़ सुनऽ लगली तब तोहर कान भरे छौ